Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithla ang u, Genesis bung sawmhnih leh pahnih. Pathianin Abrahama hnenah Isaka hlan turin a phut. Tin, heti hi a ni a, Chung thil hnuah chuan Pathianin Abrahama chu a fiah a, a hnenah, Abraham, a ti a, tin ani chuan, Heta hi ka awm, a ti a, tin ani chuan. I fapa, i fapa neih chhun i hmangaih tak. Isaka ngei kha hruai la, Moria ramah chuan kal la, chutah chuan ka hrilh tur che tlang pakhatah chuan Haral thil hlanah hlan rawh, a ti a. Tin, Abrahama chu zing takah a tho va, a sa beng tung a siam a, a hnenah a chhia hlawh tlangval pahnih a hruai a. A fapa Isaka nen, tin, Haral thil hlan atan thing a ek a. a tho va, Pathianin a hrilhna hmun lamah chuan a kal ta a. Tin, ni thum niah chuan Abrahama chu a han dak a, a hmun chu hla takah a han hmu a. Tichuan, Abrahaman a chhiahhlawh tlangvalte hnenah chuan, Hetah sabengtung nen hian lo awm rawh u, kei leh naupang hi sawtah sawn kan va kal ang a, tin, Pathian kan va bia ang a, in hnenah kan lo kir leh ang, a ti a. Tin, Abrahama chuan Haran thil hlanah thing chu a la a. A fapa Isaka chu a put tir a, Ani chuan mei leh chem te a keng a, tichuan an pahnihin an kal dun ta a. Tin, Isaka chuan a pa Abrahama chu a bia a, Ka pa, a ti a. Tin, ani chuan, Ka fapa, heta hi ka awm, a ti a. Tin, ani chuan, Enteh, mei leh thing chu a awm a, nimahsela, harhal thil hlan tur Beramno chu khawiah ange awm? a ti a. Tin, Abrahama chuan, Ka fapa, Pathianin ama tana harral thil hlan tur Beram duh chu a ngaihtuah chawp mai ang chu, a ti a. Chutichuan an pahnih chuan an kal dun ta zel a. Tin, Pathianin a hrilh hmun chu an va thleng ta a. Tin, Abrahama chuan chutah chuan maichang a siam a, thing chu a chhep khawm a, a fapa Isaka chu a phuar a, maichanga thing chungah chuan a muttir a, tin, Abrahama chuan a kutin a ban a. A fapa tih hlum nan chemte chu a la a, tin Lalpa vang tirh koh chuan van atangin amah chu a zuk au a. Abraham, Abraham a zuk ti a, tin a ni chuan. Heta hi ka awm a ti a, tin a ni chuan. Naupang chungah khan i kutthlak suh la, amah kha engmah ti hek suh. I fapa i neih chhun tak pawh mi pek i ui lo avangin Pathian i thih tih tunah ka hre ta a ni, a ti a. Tin, Abrahama chu a han dak a, a en a, tin ngai teh. A hnung lamah chuan Beram pa a ki thing hnawk a lo tang tlat a awm a. Tichuan, Abrahama chuan Beram pa chu a va man a. Chumi chu a fapa aiah Haral thil hlanah chuan a hlan ta zawk a. Tichuan, Abrahaman chu mi hmunhmingah chuan Jehova zire a vuah a. vawiin thlenga Lalpa tlangah ngaihtuah a ni ang chu an tih thin ang hian. Tinna Lalpa vantir ko chuan a vawi hnihna ah van atangin Abrahama chu a zuk au leh a, He thil hi i tih ta ka vang leh i fapa i neih chhun tak pawh i ui lo avangin mal ka sawm ngei ngei ang che a, vana arsi zat leh tui finriat ka ma ṭiau vaivut zatin i thlah te chu ka la ti pung ngei ngei ang tih leh. I thlah te chuan an do te kulh kawngkhar chu an la neih sak ang tih leh ka thu i awih tak avangin i thlah ah chuan khawvel chit in an la tho veng ang tih mahni leh mahni in chhal in chhiak a chham ta Lalpan a ti a zuk ti a chuti chuan Abrama chu a chhiah hlawh tlangval te hnenah chuan a kir leh a tin an tho va Beerseba ah chuan an kal za ta hlawm a tin Abrahama chu Beerseba ah chuan a awm ta reng a Nahora thlah te.